Ber lutino luo, lutino Acholi ki jo ducu ma giwinyo leb luo i twok lobo mapat pat ducu. Amito ni tin wuwinya maber dok tin aye nino ma abigolo mwongo ducu me i Acholi. Mwongo ducu ma okanne i lobo Acholi ma naka jwi ca gwok pe ingeyo, amito ni iket iriko maber kun iwinyago maber. Abigologi oko weng kwiji kwiji kwiji kwiji. Mo ma obidong dong tin peke. Dong lutwa macalo acoli kacel ki kaka lwoko ducu gin ma atye ka miti ni wun wunge ko maber en aye ni lutela eni ko weng me lobo acoli ni ko weng pole ni gitye lukwo gitye luyak dok gitye ka tamo pi igi gitye ka tamo pi kwogi ki pi lutinogi keken ngat mo ma tye ka lweny pi acholi peke ngat mo ma tye ka tamo pi acholi peke ngat mo ma tye ki miti ni ikony kaka onyo igwok ngom pa kaka peke dano tye kwo dano tye ka pito lutinogi dano tye ka grooming lutinogi me leyo tela. ka ma lakwone tye ka grooming latinne me leyo kakare ka kwo i government position ka ma layakke bene tye kumeno me lakwo ki layakke me laneko weng tye ka grooming latinne me leyo kakare me kwo me medde ki yak ki kwo ki kelo aranyi i kom kaka. Now, gin ma tye amyero awec ki kom bene ludiracoli kupolle ku weng ludiracoli ni weng gitye ka golo ngom ma coli i kilo i wel mayot gitye ka cato ngom pa coli i kilo i wel mayot bot balalu ki rwandis tutsi kombedi amyero acak waco ni kikany ni salim saleh obedo ko ni met i nwoya kun Jericho otema weny en aye tye i gwokane dok Jericho otema weny en omiye ngom Jericho Salim Saleh tye ma obedo ko kenyo ni met me poko cente bot ngat mo keken ma tye ka ye tic ki balalu me neno anga ma twero konyo en pim ki mitine nyo ki mitigi kit Museveni me neno ni balalu has fully conquered lobo Acholi. Now, amyero acak waco kwano nying jo ma gugamo cen teko weng ki bot General Salim Saleh pi cobo miti pa Balalu onyo ki miti ni Balalu myero conquering lobo Acholi. Abi kwano nying gi yoko weng maber, alego ni omyero winya maber. Ma acel, Odonga oto, ocakke tin pa myero acwali mo oti ki odonga oto. Odonga oto lakwo layak dok ngat ma tye merciless ma pe ki tam ki miti me konyo ngat mo keken nyo kit wa lareme. Odonge oto layak lakwo, ento lakwo ma tamo ni en tye cimat. Lakwo layak ma ka ngat ma pe tye ryek pe obingeyo ni odonge oto lakwo dok layak. Dok alego dano ma i Acholi ni ogwokke ki associating ki udonga oto udonga oto kara ma ceng ca olwongo ludito rwodiko weng onongo miti ne dong kara tye mapat onongo dong kara ocito gamo milion miya adek ki bot calim caleh owaco ni en aye twero weko baladu kong karingo nyo donyo bedo peacefully ilobo acholi dok en kiwinyo dwane. Acodi winyo dwane dok acodi winyo lokke. Dong en itwero lwongo ludyer rwodi eni weng kacel. Itwero gworo ludyer rwodi eni weng pien i acodi kiwinyo lokke. Ci cal Salim Saleh ocito odiko ciling milion miya adek i cing odonga oto. Ci dong later Odonga oto, ocito olwongo rwodiko weng i kare ma dano calo mawa Francis gi ki dano mukene gucako gere ki wan mukene wacako gere i wi odonga oto ni odonga oto lwongo ludito rwodi me i Acholi calo en anga? En odonga oto ti rwot? En ti nga pa Acholi? En ti i pocicon mani macalo i Acholi? ento still because of influence of money odonge oto otute okelo rwodi ducu ma onongo gitye i cid pa rwot oneno acana amito awacciwu atir ni rwot acana kombeddi dong tye ki rwodi ma romo apar acel keken rwodi ma romo apar acel keken en aye dong kombeddi gudong i kema pa rwot acana. Dong gin ma tye i kare ma odongnga oto olwongo ludito rwodi eni weng gubedo ki kacokke i gang acana nyo gang onen David acana i palace i wi got ka ca-ni ludito rwodi mukene-ni weng pyerangwen wiye angwen ma gitye anda rwota pire kacel ki tye kit ma wagini gukwero cero ko i kacokke man ma odonge oto onongo odwongo pire-ni. Nao dong o kuman Salim Saleh got suspicious owaco ni en pe geno ni odonge oto maber. Gin ma tye ocwalo lawange ocwalo lawange ma kilwongo ni Paul Kol wod Ojong pien Salim Saleh obedo ka tic ki Paul Kol pi kare mapol i miti me kwalo gol ki lonye me te ngom ki i Koromojo. En wa cani pud tye ka tic ki pol kol. Cal latin adukone, cal lawiny lokke me ngete pa cok. Nao i cawa ma odonga oto olwongo ka cokke oducu i gang pa Rwot i wi got kwica. Kare man Rwot gine kare man pol kol obino bedo ko mot iye kenyo ma odonge oto tye ka loko lokke ni ko weng pol kol obedo ko mot tye ka winyo dok lok ci odonge oto got surprised me neno ni pol kol doki tye i ot kenyo tye ka winyo ngo ma en tye ka discussing ki ludito rwodi.

Odong ato cito lwongo pol kol loko loko okele woko ni pol kol otim ber okwany mwonye ni ma obino kele ni o ki jo mogo ni odok koko en itwero tyeko lok eni maber eh doki ka pol kol obedo iye kenyo kibingeyo mwongeko kibingeyo citail ki coro ma gin gitye ka tukone ni o kibingeyo coro ma gin itye cwerone ni o kenyo Pol kol a cito oko. Odongo to medde ki confusing. Yes, ceng jwi kare ducu abedo ka wacciwu ni odongo to tye i confusing agent. Ti confusing agent ma omyero aculi gwokke kede dok aculi pe guye tic kede. Now gin ma otime

me ciling milion miya adek ma igamo ki bot Salim Saleh. Ci dong ingeye ni rwodi ni kuducu inge butu kenyo ki ngagi ki gusayi ni ciling alip miya adek adek. Ki dong rwot acana awinyo ni kikwanye kipute milion aryo keken. Ciling milion miya aryo kor ka di ni ni weng udong bot udong auto. Odong ato ocamo en ciling eno milion mia adek ma ogamo ni mukene okonyo odong oto ki wilo pati pati eni ma odong oto kome tye belle kede ni en ecoyo pati ma kilwongo ni RPP onyo revolution pati ni pati eni pati pa wod musoga mo odong oto ocito owilo pati eno ni ki bot wod musoga ni En ciling eno milion miya adek ma ogamo ki genne mukene okonyo en me wilo patti enoni. Owilo patti enoni en ki bot wod musoga enoni. Eni pe patti pa odonga oto. Ma anytime loke pud dugu twenye kanyama. Pien cul ni bene awinyo ni odonga oto pud pe oculo cene weng, oculo mere ciling nucu nucu. Wun wungeyo ni odonga oto laram lakwo kare ducu timme enu. Nao gin ma tye en aye ni wan macalo acoli latela ma pe ogamo ciling ca gwok ki bot calim calee ma angeyo ni pe ogamo ciling en aye Gilbert Olanya keken. mukene ni oweng kono wa i grup pa rwodigi ki nga nga gi ni ngu lukwo lugam cente i nye acoli ento they pretain calo jo maber ini pole weng lukwo ki urudi ma guruku bor romo guruku lar romo me nyute bot acoli ni gin tye dano maber ento gin pe dano maber i lukwo lukwo rudi ma guruku lar romo Jo eni eni weng gugamo ciling dok gitye ka medde ki gamo ciling wa icabani ki bot Jerucalem calem cabit acel angec ma okato cabit acel dong ki nino angwen ma bino nino abic rwot acana ocito ogamo ciling bene milion miya adek ki bot calim calem. Kun rwot Acana oketo lawange ma kilwongo ni Oketa Oketa ma yam obedo praim minista Oketa Kenet ma yam obedo praim minista pa rwot macon ma gubedo ka kwo gukwalo lim madwong ata gin ki rwot Acana rwot lim ma a ki gang kel gene lim ma a ki ker kwaro kenyo ma onongo NGOs ki gamente mapatpat me lobo ma woko omiyo onongo me dongo ki gin actually kal coro gine leadership so wunen David Acana ooro labongo ooro labongo man Praim Minista pa Rwot Otiya onyo lalok pa Rwot Otiya dok lawang Rwot Otiya ooro labongo kacel ki oketa ki omine macalo alik ker gucito gugamo ciling milion miya adek ki bot General Salim Saleh ki i Nwoya man i cabit mukato-ni. En dong amito awecci atir ni kombeddi wa i cawa ni balalu ki dyewor ducu nongo gitye ka bino i wi got gang pa Rwot Acana. Awecciwu ni pol kare-ni weng Ngat ma kilwongo ni General Otema obedo ka kano datti tingce niwok ki i rwot acana. Jami ducu obedo ka kanne i te rwot acana, obedo ka ponge i te rwot acana pien General Otema miti en ibed ladit wi mwony, ibed lacoka mwony, ibed bene rwot me Acholi en aye ilo, politicians weng me i lobo Acholi bene en aye omyero ilo. General Otema tamo ni. Jami dano eni weng obed i tere, dano eni weng obed i ngwinye. Man nen pa otema eno. Dok otema weng myero en ibed overall me jami weng. Ka in MP ma imyero kare lobo acoli, omyero ibed i te otema weng. In ngat mo keken ma imyero loko dwani i lobo acoli, omyero ibed i te otema weng. Man eni bene angeyo ni wubicako lweny mukene doki i kom owiny dolo. Pien onongo ni tam pa owiny dolo tye ka pokke o ki mege. Pien otemo awany myero en ibed ladit wi gin mo kiken i Acoli. I mwaka mukato, dano mapol obedo ka wacca ni otemo awany tye ka tute ni en ebed calo Rwot ma kwako kumalo me Uganda o lowo ducu. Dano me i cing me i Northern Uganda weng omyero obed i tere. En aye omyero ebed the controlling. Ocakke cultural leaders, political leaders ki lutela i rwom mapatpat weng me i Northern Uganda omyero obed i tere. lutela ducu ki jami ducu me i Northern Uganda myero obed i tere dok obed i cing en locce obed i cinge neno pien wa yam jami orwo tema jamine pole weng en jami me aram aranyi ki yako ko gubu gubu-ni otemo aweco cako tim me bwomi-ni wa con ma pud tidi rekode ki hictorine tye marac Rac tutwal ni i lobo acwali kilworo jero lutemo awany calo obi amwonyi. En lutim bal weng gitye ka kanne i te jero lutema. Jo ma gitimo bal maraco weng gitye ka kanne i te jero lutema. Lukwo weng gitye ka kanne i te jero lutema. Teke ngat mo iken ma mito timo bal kanne i te jero lutema. En jero lutema dok cero kanne i te Museveni. kacel ki i Calim Caleh, wuneno ka ma dong bal tye ka nywal iye ki i lobo acoli. Lanywal bal madit i lobo acoli en aye otemo awany. Jamine weng tye ka terone tek wang, kwa wang, kwa wang, tye ka tere gubu gubu, tye ka tiyone bwomi bwomi i yo me yak yak. Cwinya cwe ni lutela cwele pud gimiyo gimiyo kwi ki bot bot bot mon pa otema weng. Otema weng ki jone gucito gugamo ciling milion miya adek adek ki riyo ki bot Salim Saleh. En oweko an wa ceng ca abedo ka waco ne weni dano calo kara ci rajo kumu gi eni eh dano calo peny wigi ki ngole me me me palaro ki lutim bal ki luyak ngom i acweli ni weng giti ka kane i te general tema weng en kun bedo neno tye ka time atye Kombeddi pi ni rwot apire ki gurup pa rwot apire keken a gini kimoyo rwot acana oko weng ka maleng dong rwot acana kombeddi ngat mo ma winyo lokke peke i lobo acoli ngat mo ma winyo lok pa rwot acana peke i lobo acoli en oweko rwot acana ocito owaco atir bot otemo awany ni gin-ni tye ka loyo kerona oko gin-ni tye ka kato kerona oko Jericho otemo awany in macalo omera bin you take control. En oweko i State House otemo awenya aye dong leading wi dano. Otemo awenya aye leading wi lwak pien kingeyo ni en tye biye amwonyi dano lworo dok dano lacwali lworo waco lok atye i wiye. Ineno? Acwali kare okato oko me lworo, kare okato oko me lingo. Dok ka wamito ni waketo bal onyo wajuko bal ma tye ka timme ki jami mareco ma tye ka timme i lobo Acwali, wakwanyo lworo wabayo cen, wakwanyo lingo wabayo cen, wacako lok pi jami maraco ma tye ka timme i lobowa, wacako lok pi lobowa, pi ngom ma megwa. Wan macalo anywali me Uganda wan weng watye ki twero me lok pi lobo Uganda. Lobo Uganda tye lobo ma megwa ma omito walok iye labor lworo ngat mo keken, labor lworo latela mo keken. Pien ngat mo keken ma tye citizens me Uganda onyo ma tye anywali me Uganda tye ki twero me lok pi lobo Uganda. So pe iwek ladit mwony mo oburi, pe iwek lakwo nyo layak mo oburi, pe iwek ngat mo iken oburi, kit wa Museveni pe iwek oburi. Pien lobo Uganda lobo mabegwa, we have all power me lok i Uganda atye labongo lworo ngat mo kiken. Ngat mo obedo ka wacca ogona cim i cabit mukati wa lawo ki tyen bene pud kigona cim ni ka idug i Uganda otemo awanyu bikemme kede otemo awanyu bikeri i kukwici kwici kwici pi nini tye twico lok me mwongo i kome awacci atir ni an ka miti na tye me dug i Uganda adugu caa mo kiken en an ape i kin ngat ma lworo to an pe alworo to kono adwogo otema weng onyo pe adwogo otema weng pud an abito co an ape ki cawa me lworo ngat mo keken ape ki cawa me lworo laco ma tye ki nyig mane calo an dok ape ki cawa me lworo ngat mo dano makwo calo an an alworo Lubanga keken an alworo Lubanga keken. Akato ricac mapol i kare me lweny pa kony nyoka i mwaka pyeraryo ducu i lobo Acholi. Pa ato, ci dong ngo bineka? Lalworo odok i mine. Lalworo odok i mine. An ape ki cabo me lworo ngat mo keken. Ento gin ma tye abibedde ki waco lok ada ajwi. So wun lutino Acholi ma wutye ki ada wulworo wacone, wucwal lok-ke i watcap ma mega. Wucwal ginna i WhatsApp ma mega nyo wugona jami i WhatsApp wek atuc mung ducu. Ka lok ka ni twero laro lobo acodi ci lobo acodi myero kilar. Aye me bedo calo Marta onyo calo caden remo me gwoko ngom pa acodi, me gwoko lobo acodi onyo me waco lok atir ma twero konyo lobo acodi. Me waco lok atir ma twero konyo lutino acodi ki dano ducu me i acodi. Lalworo dok aye mine. Wabayo lworo cen. Latim bal madit ma tye ka nyayo bal i Acholi en aye General Otema Wany. Dok amyero awac atir ka maleng without fear or favor ni lubal weng gitye ka kanne i te Otema Wany. jo maraco weng gitye ka kanne i te otema wany. Tong gin ma watwero yat man me gin eni kuducu ene me waco lok atir i wi otema wany me katti me doro otema wany i kot. Acwali pe orwo doro otema wany i kot. Ka dong lokke dong tek me twero doro otema wany i kot, ci otenya otemo awany omyero waketo nyinge i kin jo eni ma watye cwalo nyingi ICC myero labongo lworo kiket nying Jenerol Tema i kin lumony eni ma kitye cwalo nyingi i ICC kiket nying Jenerol Tema i kin jo ma kitye dotogi i ICC. pi impiniti ki jami maraco ma tye ka timme i lobo Acholi ko weng otema weng tye wang ite otema weng tye wang kutte calim calem ki jami ducu ma tye ka timme i lobo Acholi otema weng aye tye aveniu en aye tye biric pa lumone ki lunyeko ki jo ma gitye ki tam marac i kom Acholi kitiyo ki otema weng calo biric.